Mot madit i yo odiko matin bot kaka lwo murumo kabedo ko weny cakke ki i te gang paka naka naka wa i lobo ma woko i ye olaya, omegina ki lumegina amoto wuko in general. An KD Christo Hammer lalworo odoke i mine i ye odiko matin

ribbe moni manok ma wan ka nongo pe wadwoke i lobo acoli, onongo peko pa kaka lwo onongo pe obitum. Onongo young generation ma megwa diki ma gibedo i wi okuto pe dong gibedo i ngom. Lok pa ngom patti peko iye. Lok pa ngom patti peko iye. Pe tye ngom mo i lobo Acholi ma kicoyo ni, Man ngom eni kilwongo nyinge ni NRM, man ngom eni kilwongo nyinge ni People Power, man ngom enini kilwongo nyinge ni FDC. Ngom ma tye i lobo pa Luo, president mapol ma guloyo Uganda gukato ma pe gukwanyo. Dong in kit president mo keken ma itye ka bino me loyo lobo Uganda ka itamo ni ibikwanyo ngom pa Luo. Ngom pa Luo pol kare kwanyone pe yot. Kwanyone pe yot. Wangeyo ni wun wutuk oko ki wi luditowa, ludito rwodi weng owilogi oko, ludito rwodiwa weng ogedo ot oko botgi, MPs ma megwa ma kobedi ca-ni gitye i loc, owilogi oko, dok bene omiyo cente madongo oko. Ento an macalo Ker i Kricito am angeyo ni cente ma un wumiyo eni, ki botwu kunnu wun macalo luroki, wucoyo karatac eko dong kilong. Ma diki maca ka kom MPs egini birwenyo oko ma gito oko, odigi ki lonyogi weny bibedo pa lutinowu wun lurok. Diro, diro ma President tye ka tic kwede i kom lubol kwir preciden tye ka tic kwede i kom kaka lwor. En aye diro acel ma preciden obitiyo kwede i kom wun ma kiwilowu, wun macalo ludiro rwodi, wun macalo ludiro MPs ma wan oyero wun me konyo kaka, wun ma wulingo oko litik, bedo calo bye pe odonyo i poto, odeg yenyo wa yat bye, oneno ka anyogi tye ka poto ki i poto ni cany cany cany cany cany ento odeg yenyo yat bye me neko bye. Oweko dong ni wan lutino aye wanek bye, pe balo, wan wabiyenyo lain me bye enoni wang ma waneko ka lok ni potowa bye ma bye obed ka camo anyogi i potowa. pe obitwere. Tuma pe wamwodo ngwen ento nongo jami me i potowa tye ka cek. Gonnye ni tuma pe wabolo kwir ka pi lok pa ngom pa lwo. Tuma pe wacwako gamente pa ngat mo keken. Pien ni dano bedo i ngom, wa president bedo i ngom, MPs gibedo i ngom, ministers gibedo i ngom, dok bene gipuro i ngom. Gin weng gitye ki farm. In anga ma ibino ka kwanyo ngom pa lubolkwir? In anga ma ibino ka kwanyo ngom pa mon to? In anga ma ibino ka kwanyo ngom pa lutino kic? In anga ma ibino ka kwanyo ngom pa lugoro ma tye i lobo pa lwo? Nongo i dek pe kilwong in ni president, nongo i dek pe kilwong in ni MP, nongo i dek pe kilwong in ni minister, tekke Ajijii ma i wii odwoko in ni ibin ka kwanyo ngom pa Luo. Nongo i deg ni dano pe obed i party ni i lobo pa Luo. An acwako mada lok dog dano ma dano tye ka loko ne ni aa Acholi wange gubolo kwii mada bot an, atye ka cito ka dwoko pwoc bot Acoli pi bolo kwir ma Acoli obolo bot an. Dwoko pwocce kidwoko ki cwalo nabanya me kwanyo ngom apa? Dwoko pwocce kidwoko ki cwalo nabanya me kwanyo ngom apa ko ki bot lubol kwir ma guboli kwir ma itye ka claiming ni guboli kwir wek ikato kwir maber, itye ka dwoko pwoc botgi?

For example, an dong ayero president oko ni obed president me Uganda, an dok amito cito ka kwanyo state house oko of Uganda, an dok amito cito ka kwanyo parliament oko me Uganda. ka kwena ka ma preciden dong gubilaro lok me konyo kwo pa dano iye, ka kwena ka ma preciden dong obigwoko lok kom anywali me Uganda, ka dong an acito akwanyo state house oko, an acito akwanyo palament oko, eno ni meaning kumeno his excellent preciden Museveni, in imito kwanyo ka ma lubol kwir gitoro iye doggi, ka dong in ibino kigweto iri kwir in imito kwanyone-o. Kiwaco ni development bino, dok development pol kare kelo cwercwiny onyo kelo yomcwiny bene. Ento pe imi development okel cwercwiny bot lubol kwir. Ka nongo kinongo ni ngom ma tye i apar lonyo tye i tere, there's another way me miyo yomcwiny bot jo ma gitye ki ngom ma gitye ki ngom i lobo pa yo pol tutwal me miyo igi cente ma weko wigi wil loko calo jo ma pe kikwanyo ngom ki botgi onyo jo ma pe kiwilo ngom ki botgi onyo jo ma pe ki compensating gin me cito ka bedo ka mukene lubbe ki culo cene madit botgi ento man ten million ten million Enoni cente ma lutini pa minista pol kare gicito kwede i supamaket. Enoni cente ma lutino pa preciden pol kare gicito kwede bot luremgi ni gicito ka namo, ma gicito gigengo otel mo woko weng ya dano omat jami iye me nono, dano ocam cam iye me nono, kit gino mo keken ti kwede an acul woko. Enoni cente ma famili pa preciden gicito kwede tua ten milion. En aye gicul ki ngat moni ma nongo tye ka deno can, ngat moni tye ki ngom eka pyera abic i apar, en aye gicul kwede. Kom bedo cawa ni omegiwa ki lumegiwa gitye ka deno can i Adjumani prison, gitye ka deno can Arua prison.

Meno policy ma mega eno. Bene pe tye ngatu mo ma bene kwanyo ki i cwinya until I die. Until I die. Kombeddi cawa ni jami ma tye time i lobo Acholi miyo cwer cwiny. Pi wan ma watye i NRM miyo cwer cwiny. weko dano ma gitye i pati mapatpat-ti gineno ni wan watye ka cwako lumar ngom. Wan watye ka cwako jo ma gitye ka miyo peko kadawa, jo ma tye ka miyo peko ki young generationwa in future, wan watye ka cwakone. Kaka luwo wek tye nongo atittiwu lok eni ada. Lok enini pe romo cwero cwiny President Museveni, lok eni pe romo cwero cwiny to Dwong Richard, lok eni pe romo cwero cwiny General Otem Awany, lok eni pe romo cwero cwiny Minister ma megwa Andrew Oryem Okello, ento lok eni romo cwero cwiny lubol kwir wan ma wan wacito ka bito gin ni omyero gubol kwir ki His Excellent Museveni Kaguta. Lok eni cwero cwiny lubol kwir. Lok eni cwero wa cwiny wan task force pa nrm. Lok eni cwero wa cwiny agents pa nrm. Pingo jami ma cwero cwiny lubol kwir pingo kong pe gicak kede? Our foundation is the voters. The big foundation

Ento wun wutamo ni, 'Wiya ma atingo eni nen calo abedo piny ma cawae, atamo ni ka aloko kuman kibimara, atamo ni ka aloko kuman kibimara. This time, angeyo ni wun macalo to dwongi pe wubiromo waco lok eni bot President, wun macalo Minister wuryem Andrew Okello, wunek Hillary, ludito wa madongo, angeyo ni ki wil ma kiwilo woko pe wubiromo waco lok eni. but 2026, 2031 kede bede do oony cene calo ngo i lobo Acholi ce ka pwod President Museveni pe oketo cinge me neno ni Acholi omyero obed i kuc pe gi yel gi lok angom gi lok me tongo yen atata, lok me balo lonyo environment ma tye i lobo Acholi ka wun pe oyubo gine ni atari ki ma Museveni will never get any vote from Northern Uganda.

wan wakwanyo cwinywa maber me yenyo kwir ki President Museveni. Acholi ka omari, let me tell you this, Acholi ka omaro in, Acholi mari one hundred percent. Acholi pe bedo calo kaki mukene calo Waganda ma maro in because of money. Acholi pe maro in ni pien ni itye ki cente. Acholi mari for good.

but not because of money ka nongo ni pi en ni pi cente ni kono dong an aye peke en aremo con awaco lok eni bot dano ento an acako bedo en arem nining ma ada na tye ka deno can ada na tye ka lak idye street our families member tye ka lak idye street pienne ngo ma par kigengo cuk ma omyero okony co lukwan ki lubol kwir, cuk mumyero okony cul lukwan ki mon to kitye ka kwanyo ne o, kitye ka gengo ne o, eni cwako Museveni bedo miti? Ngom ma tye iye orom, kombeddi cawa ni dano tye iwi peko, kor mojong tye ka yelo dano wa ipadde. kor mujongo yelo dano pi mwaka adi. Those are all politics. Pe kimito Acholi odong, pe kimito wan Luo wadong. Ka waloko lok ada kuman, you look for that guy you kill, you look for that guy you poisoning. He's going to spoil our way.

Pe giromo yeto in nono. Nongo tye gin marac ma in itimo. Ka Museveni otimo gin mo marac, let us stop the use of yes sir, oh yes sir, you talk well, yes sir. Ingeyo kadi wa i gang kwan, answer-ra tye aryo.

what of no? Amito waco ni en adwok adok bot omegiwa Honorable Bosnick Otim, Honorable Odonga oto, omyero wun onge ni